Gudde Moien, Dir Dammen an Dir Hären. Iwwerall an der Welt gesäit een an den leschte Joren, datt de Schutz vum Liewen rëm méi e groussen a méi e wichtegen Thema gëtt. Souguer a Länner wéi China ass dat ze mierken, wou déi Een-Kand-Politik huet missen opgi ginn. A Russland, wat jo jorelaang vun der Sowjetdiktatur beherrscht gouf, Ass och duerch den Afloss vun der russesch-orthodoxer Kierch erëm en Ëmdenken am gaangen, an et ass ze mierken, dat och an deene Länner, déi ënner kommunistescher Diktatur waren an der Tëschenzäit fräi sinn, e grousst Ëmdenke stattfënnt. An den USA si souwuel de President wéi de Vizepresident oppen an Erscheinung getrueden, fir déi pro-Liewe Mouvementer an hire Länner ze ënnerstëtzen. Alles dat ass ganz encourageant. An Europa ass et leider nach net esou ze mierken. Mee stellt Iech emol vir, wat d'Ofdreiwung eigentlech hei am Land och fir Wonne rappt. Stellt Iech vir, all déi Honnerten, all déi Dausende vu Mënschen, déi iwwer d'Joren ofgedriwwe goufen, wären haut ënnert eis, mat hiren Talenter, mat deem, wat se eiser Gesellschaft, hire Familljen eis alleguer kéinte bréngen un Talenter an un allem, wat eben e Mënsch mat sech bréngt. Et ass e Riseverloscht fir eis Gesellschaft, et ass traureg an et ass dofir op der aner Säit ze begréissen, datt et och hei am Land Beweegungen, kleng Beweegungen, kleng Mouvementer, kleng Associatioune gëtt, déi awer fir d'Liewen antrieden a fir de Schutz vum Kand. Déi muss een ënnerstëtzen. Well et geet drëm, och all deene jonke Meedercher, all deene Fraen och, déi wëllen ofdreiwen, en anere Wee ze weisen, eng Méiglechkeet ze weisen an ze ginn, fir hir Kanner ze behalen. Dat ass en Optrag vum Stat. Et ass do, mir sinn do fir eigentlech och deenen, déi mengen, si kéinten hir Kanner net behalen, si hätte keng Suen, net déi Méiglechkeet, fir hinnen de Wee ze weisen a si esou ze ënnerstëtzen, datt déi Optioun opginn. Ofdreiwung ass näischt, wat ee soll banaliséieren. Et ass net esou wéi an der Chamber, wou verschidde politesch Parteien einfach net vum Kand schwätzen, wat bei der Ofdreiwung stierft, well dat ass dat, wat geschitt, mee vun der Schwangerschaft, vum Schwangerschaftsgewebe oder vun anere Saachen, déi se an d'Welt setzen, Wuertkreatiounen, déi solle verniwwelen, verstoppen, ëm wat et eigentlech geet. Et ass wichteg, fir dat mer d'Wouerecht an d'An kucken. Et ass wichteg, dat mer d'Leit ënnerstëtzen. a verantwortlech maachen, wa se e Rapport sexuel hunn, dat ze verhidden. An dofir mengen ech, muss een och ënnerstëtzen, datt et einfach a gratis ass, fir u Verhütungsmëttel ze kommen, besonnesch bei den jonke Leit. Mee mir kënnen net higoen a soen, wann een dann en Acte sexuel hat, dee fräiwëlleg war, da soll ee sech kënnen virun der Verantwortung doduerch entzéien, datt een einfach d'Kand dout mécht. Et geet ëm d'Liewe vun engem Mënsch. Mir héiere jo seit Joren dat Argument, Mäi Bauch gehéiert mir. An et gëtt och gesot, Ofdreiwung wär e Fraerecht. Mee et geet net ëm de Bauch vun der Fra. Et geet ëm en neie Mënsch, deen an deem Bauch ass. Et geet ëm en anere Mënsch. An dat ass eigentlech dee wichtegen Ënnerscheed. Kee Mënsch stellt a Fro, datt de Bauch der Fra gehéiert. Mee dat Kand am Bauch gehéiert sech selwer. Et ass en neie Mënsch, Een, dee wou Papp a Mamm zesumme gemaach gouf an dee seng eege Rechter huet, vun der éischter Sekonn un, an vun allem e Recht op Liewen. Ofdreiwung ass och kee Recht vun enger Fra. Ween huet schonn e Recht drop, en anere Mënsch ëmzebréngen? Kee Mënsch, ausser an Noutwier, wann an enger Noutsituatioun, wou een et kann entschëllegen. Mee et ass net einfach esou, datt ee kann iwwer d'Liewe vun engem anere Mënsch verfügen. An déi Haaptaffer vun der Ofdreiwung op der ganzer Welt sinn déi kleng Meedercher. Duerch geschlechtsselektiv Ofdreiwung sinn eigentlech d'Meedercher déi éischt Affer vun der Ofdreiwung. Wou soll dann e Rescht vun der Fra entstoen op d'Ëmbrénge vu klenge Meedercher? Dat gëtt et net an och dat muss ee kloer soen. A schlussendlech ass och nach ech géing bal soen, e faschisteschen Hannergedanken haut, deen kënnt, well ween sinn och déi grouss Affer vun der Ofdreiwungspolitik? Ma jiddereen, dee behënnert ass, jiddereen, dee vläicht net an de Konzept passt vun engem perfekt gesonde Mënsch, dee jo haut sou héich gehale gëtt. An dat si Gedanken, déi mer haten an den däischtersten Zäite vun der Politik, wou et drëm gaangen ass, fir déi Behënnert aus der Gesellschaft auszeschléissen, fir hinnen d'Recht op Liewen ofzëerkennen. Och do muss ee soen, mir wëllen déi Leit schützen, mir wëllen déi Leit, déi et méi schwéier hunn duerch eng Behënnerung, och vun Ufank un ënnerstëtzen. Mir wëllen hiren Elteren déi Angscht ofhuelen, fir ze net ze wëssen, wat mat deene Kanner geschitt, wa si selwer eng Kéier al ginn a sech net méi esou kënnen ëm déi Kanner këmmeren. Ech mengen, et ass e gesellschaftlechen Optrag, alles ze maachen. fir d'Kanner ze schützen, fir deenen ze hëllefen, sief et aus finanzielle Grënn, aus Angscht virun dem Ëmgang mat enger Behënnerung oder aus anere Grënn, déi net wëssen, wéi se solle mat esou enger Situatioun ëmgoen. Eis Gesellschaft, eis Politik soll sech kloer zum Liewe bekennen an dat als gesellschaftlech Optrag huelen a Plaz, Rechter ze konstruéieren, déi et net däerf ginn, déi onmoralesch sinn an déi d'Liewen als solcht a Fro stellen. Wou geet eng Gesellschaft hin, déi d'Liewen an de Mënsch net méi un déi éischt Plaz setze vun hire Verantwortungsgefill? Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis déi nächste Kéier.